ол туста сыгӑпсан сан.
Эпӗ сире Хакас халӑхӗн ячӗпе Чӑваш аталанӑвӗн партийӗ йӗркеленӗренпе ҫирӗм ҫул ҫитнӗ ятпа чун-чӗререн саламлатӑп, Хӗрӳ.
Ну, тӑтӑрлар, тӑтӑрлар, хумну паллары.

Аслӑ тӗрӗк халӑхӗсен йышӗнчи халӑхран этемлӗхӗн чи малтанхи цивилизацине йӗркеленӗ тӗрӗк халӑхӗсенчен пӗринчен.
Безтен, безтен хамшерин те, шылык ман арасында

патшалӑх йышӑннӑ тата ҫырса шута илнӗ политика партийӗ, чӑваш аталану партийӗ тума пултарни вӑл чӑваш халӑхӗн ҫӳллӗ шайри интеллекчӗ, ӑс-хакӑлӗ пуррине, политикӑри ҫирӗп кӑмӑлӗ пуррине тата паянхи чӑваш халӑхӗн ӑрӑвӗн этемлӗхӗн чи лайӑх паллисем авалхи мӑнаҫлӑ чӑваш мӑнасат тесен тивӗҫлӗ мӑнукӗсен чи лайӑх паллисем пулнине ҫирӗплетет.

Чӑваш аталанӑвӗн партийӗ хӑй вӑхӑтӗнче Чӑваш Ен ҫӗнӗлле аталанса каяс ӗҫре пысӑк витӗм кӳнине эпир пӗлетпӗр. Эпир Чӑваш аталану партийӗ вӑл вӑхӑтри политика процессене питӗ хастар хутшӑннине пӗлетпӗр. Эпир Чӑваш ну, Республикӑн ертӳҫине суйлава хутшӑнса чап тратнӑ кандидат ҫӗнтернине те пӗлетпӗр. Ку вӑл чап шухӑш кӑмӑлӗ, идейисем Чӑваш халӑхӗ хушшинче анлӑ сарӑлни тата вӗсем ӑна ырланни те пӗлетпӗр. Чӑваш аталану партийӗ тавра паянхи Чӑваш Енӗн паллӑ общество та политика ҫыннисем ҫитӗннине те пӗлетпӗр.
Чӑваш аталану партийӗ патша чӑваш кесилертен шӳрек те шутлап тӑр. Атпистин пистин татарлӑрдың шепіргіші лалын да

пӗрремӗш ятлӑскер. Пирӗн Хакас халӑхӗн кӑмӑлӗ вӑл вӑхӑтра ҫак парти майлӑччӗ. Ҫак парти пирӗн те ҫав вӑхӑтра автономи, Хакас автономи облаҫӗнчен Хакас патшалӑхӗ, Хакас Республики тӑвас ӗҫре тӗп ӗҫсене туса пычӗ.

пире асӑрхаттарупсӑр хапӑсӑр чӑваш ӑнланса. Шел пулин те, ҫак тӑхӑрмӗш ҫулсен вӗҫӗнче ҫирӗммӗшӗмӗрте пирӗн пурнӑҫра каялла чаку пулчӗ, демократирен каялла чаку пулчӗ. Ҫавӑнпа та паянхи кун пирӗн вырӑнти регионсенчи партисем ҫуккӑ, анчах та ҫирӗпленсе ҫитнӗ демократи хуҫаланакан ҫӗршывсенче Вырӑнти регионти партисем пур. Сӑмахран, Америкӑри Пӗрлешнӗ Штатсенче, ҫавӑн пекех хӑйне унитарлӑ патшалӑх тесе калакан Испанире те, Аслӑ Британире те пӗрлешӗннӗ корольлӗхре тата Ҫурҫӗр Ирландире те, сӑмахран, уельссен, уельсран валлийцен, шотландире шотландицен, ҫурҫӗр Ирландире ирландецен хӑйсен вырӑнти партийӗсем пур. Эпӗ шанатӑп Раҫҫейре те лару-тӑру пирӗн улшӑнӗ. Федерацин регионӗсенче, субъекчӗсенче вырӑнти партисем те ҫӗнрен чӗрӗлсе тӑрӗҫ. Ҫавӑн чухне

Кунта куҫармасӑрах ӑнланмалла ҫапла вӗте. Эпир хакассем, чӑвашсем аслӑ, мухтавлӑ, атиллӑ, кубрат, Атӑлҫи Пӑлхар патшалӑхӗн элтеперӗ Алмуш мӑнукӗсем пулнине пӗлетпӗр тата кунпа мухтанатпӑр. Эпир чӑвашсен мухтавлӑ ывӑлӗсемпе мухтанатпӑр Никита Бичуринпа, Андриан Николаевпа.

Эпир хакассем хамӑрпа тӑванлӑ халӑхсенчен, хамӑрпа тӑванлӑ тӗрӗк халӑхсенчен, ҫав шутра чӑвашсенчен те хамӑрӑн наци аталанӑвӗ валли вӑй-хӑват, тӗслӗх илсе тӑратпӑр. Хӑтум, хӑтум көсть берега, Северга, хайди вот, пистин, сүберде,

Тата, ну, истеме кайса. Авдан. Авдан. Авдан. Авдан.
Пирӗн пӗрле туслӑ ҫыхӑнса тӑтӑш ӗҫлемелли пӗр чӗлхе тӗслӗхӗ ҫеҫ илсе кӑтартам. Пирӗн чӗлхесем шӳтленсе пынине пурне пӗлетпӗр. Ют халӑхсенчен, тӑван мар халӑхсенчен килекен сӑмахсем пирӗн чӗлхене шӳтлесе пыраҫҫӗ. Кунпа, паллах, кӗрешмелле. Ҫавӑн чухне, сӑмахран, ҫавӑн вырӑнне хамӑр ҫухалнӑ е пулман сӑмахсене тумашкӑн, ӑнлавсене тумашкӑн ют чӗлхесенчен сӑмахсем илмелле мар е калӑпӑр ҫӗнӗрен искусство майпа шутласа кӑлармалла мар. Пӗр-пӗринчен пулӑшу ыйтмалла тӑванлӑ халӑхсенчен. Сӑмахран, акӑ эпӗ хамӑр патӑрта, хамӑр чӗлхере хамӑр патӑрта хальччен хамӑрла тӗрекле хакасла каламан сӑмахсене чӑваш чӗлхинчен илнӗ сӑмахсемпе те улӑштарса пыма тӑрӑшатпӑр. Калӑпӑр, ҫӗрулми, кӗскеем шорти пӗлтерӗшпе, автан, автан.

Вӗсем Чӑваш Республикинче пурӑнакан халӑхӑн ҫитмӗл проценчӗ пулнишӗн те савӑнатпӑр. Анчах та пире пӑшӑрхантараканни те пур, юлашки ҫулсенче чӑвашсен шучӗ ҫырса шута илӳ кӑтартӑвӗсене пӑхнӑ тӑрӑх чакса пырать. Иккӗмӗн те иккӗмӗш ҫулхи ҫырав кӑтартӑвӗсем. Раҫҫей Федерацийӗнчи тӗрӗк халӑхӗсем пурте ӗрченӗ, пурте аталаннӑ. Ӳснӗ Чакаканри пӗртен-пӗр чӑваш. Эпир, сӑмахран, хакассем ҫак икӗ ҫырав хушшинче ҫичӗ пин ҫын чухлӗ ӳсрӗмӗр.
Ну, мен biz вот тогда

Анчах та эпир хакасем федераци пӗрлех шансах тӑратпӑр Раҫҫей Федерацийӗнче Раҫҫей Федерацине йӗркелесе янӑ тӗрек халӑхӗсем татӑр халӑхӗсем хакас халӑхӗсем чӑваш халӑхӗсем ҫав шутра ӗнтӗ каларӑм хӑш-пӗр кӑтартусемпе калаҫакан чӑваш халӑхӗ те малалла аталанмашкӑн вӑй-хал тупатех. Пирӗн ҫакна пӗлсе тӑмалла, Раҫҫей Федерацине шӑпах эпир туса йӗркелесе никӗслесе янӑ.

Ҫак аслӑ Аттила Европӑна хӑй вӑхӑтӗнче ҫӗнӗ формаци илсе килнӗ. Чураллӑ формацире пурӑннӑ формацире пурӑннӑ Европӑна вӑл вӑхӑтра прогрессивлӑ шутланнӑ ҫӗнӗ формаци, феодаллӑ хутшӑнусем илсе килнӗ. Пирӗн пушӑмӑрӑн та аслӑ Ҫыннӑмӑр Чингисхан тӗрӗссипе каласан Раҫҫей патшалӑхӗн, Раҫҫей империйӗн никӗсӗсене хывса хӑварнӑ. Ҫавӑнпа та паянхи кун тӗрӗксен паянхи тӑхӑмӗсем ниепле те ҫакӑн пек прогрессивлӑ ҫулран каялла чул ӗмӗрӗнчи цивилизацинелле таврӑннине ырлама пултараймаҫҫӗ.

Шывне слабӑйсем Раҫҫей Федерацине Чуралла унитарлӑ ҫӗршыв маргиналсен ҫӗршывӗ тӑвас енӗпе ҫуратакан плансене ҫук тесе калатпӑр. Сывӑ пултӑр аслӑ чӑваш халӑхӗ, сывӑ пултӑр чап!
Автопусть.
Тавтапуҫ малалла сӑмах Юныс Камалутдинов илет. Атӑлпа Урал тӑрӑхӗнчи халӑхсен Тутарстан уйрӑмӗн ертӳҫи, Тутарстан Республики Хусан хули тархашу. Кадрлы һәм милли йөрәклӗ чӑваш карташларӗбез, дусларыбыз. Хаклӑ
ҫыннӑмӑрсем, чӗрисенче наци, халӑхлӑх туйӑмӗ пур чӑваш тӑванӑмӑрсем, туссем.
Сезге

Марат Кульков ячӗллӗ пӗтӗм тутарсен общество центрӗнчен халӑх тутар чӗлхине тата культурине упраса парса аталантарассипе ӗҫлекен общество центрӗн ятӗнчен тата тӑхӑр вуннӑмӗш ҫулсенче ҫак кӗрешӳ ҫулӗ ҫине тӑнӑ демократиллӗ ытти организацисен ячӗсенчен, унта хутшӑнакан хастарсен ячӗнчен хӗрӳллӗ салам.
Бүгін Шауаш Аталавын партия 20 еллық юбилейі белән Ихлас

Балтика тӑрӑхӗнчи халӑх фрончӗсем тата тутарсен наци ирӗклӗхӗшӗн «Итифак» партине туса хуни пысӑк витӗм кӳнӗ. 1991 елда, елнан март айында Чаваш Атанавин

Вӑл чӑваш патшалӑхӗн патшалӑх суверенитетне хӳтӗлесси, политикӑри тата экономикӑри никама пӑхӑнманлӑхне ҫӗнсе илесси. Ҫак тӗллеве пурнӑҫлас енӗпе питӗ нумай ӗҫсем туса ирттернӗ.
Чувашам татар халӑхларынан

тӑванлӑхне кӑтартса пачӗ тепӗр хут тата ҫирӗплетрӗ. Тата ҫак пирӗн пӗрлӗхпе ҫирӗплӗх малалла та аталанса пытӑр.